Исәннәрбез, кадерле милләттәшләрем. Менә тырыша торгач, Шамил абзыегызга да әлхәмдулиллаһи 80 яшь тулды. Күз алдында бөтен яшьлек, сабый вакытлар, бик авыр вакытлар, сугыш алды еллары. Сугыш башланганына миңа 3 ай булган. Аннары сугыш беткәнне дә хәтерлим. Сугыш бит әле ул 45-тә генә түгел, 48-нче елларда бетте. Соңыннан бит японнар белән сугыш китте. Хәтерлим бер Шаһи исемле абыйның шул Монголиядан ат белә кайтканын. Бик усал бер үзе шикелле тәбәнәк кенә бер ат ие, гел күз алдында тора шул, нык усал ие шул. Шуның утарына килә торган түгел, гел без менәдер ие шуны карарга дип, шуны безне күргәч сикерәдер ие, шуны куркадыр ие, утардан чыгып китәр дип. Авыр еллар булды инде. Нишләтәсең бит. Баштагы елларда безгә караганда ярый әле безгә бала чагага ул ул кадәр үк сизелмәгәндер дә. Әнигә бик авыр булды. Әти әйтәм бит, менә мин туганчы 3 ай элек алдан киткән булган. Бу бу власть советлар власте бик нык рәнҗеткән. Ул вакытта менә минем уйлавым буенча нишләп шул кадәр андый закон булгандыр ул. Бу дәүләт өчен иң куркыныч кеше мулла гаиләсе булган. Менә бүгенге көндә уйлыйм мин, югыйсә, яри әти мине, мин әтине күрмәдем инде. Аннары әни калды алты бала белән. Кеше мунчасында торып, йорт бит сүтелеп алып кителгән. Ни абзар, ни бер нәрсә юк. Мин белгән вакытта ишек алдында бер тавык та юк иде. Шул бер 55-нче, 56-нчы елларга тикле ишек алдында бер нәрсә дә булмады. Җир казыйм дисәң, бәрәңге утыртырга дисәң, көрәк юк иде. Әни йөрри мәрхүм әкәй, менә туктале фәлән-фәләннәр эшләрен бетермәделәр микән, көрәкләрен биреп тормаслар микән дип. Менә шунлыктан бер без үсеп җиткән вакытта ничек иттереп балта тотарга икәнен дә белмәдек. Чөнки өйдә бит ир заты юк. Безнең дүрт хатын кызые, апалар, дүртсе олылары. Аннары 38 нче ел абый да, минем иң соңгысы инде. Шулай булса да менә бик авыр булса да, ачлы, туклы булса да, ярый әле Ходай Тәгалә, мин уйлап утырам, кычытканнан да безне мәхрүм итмәгән. Кычыткан, алабута, бездән бер нәрсә калмады, җәй булса, кәҗә, сарык, кырда нәрсә ашады, без берсен дә калдырмадык шуларны. Шул җәй итеп безне туйдырадыр я. Теге күрсәтәдер бит кышкы теге йокларга дип теге аю урманда нәрсәне генә ашамый. Тегесен җиләген җыя, монысын җыя, тегелә май май туплыйбыз, май тупламадык инде, май тупларга андый мөмкинлек булмады. Шулай да исән калдык Аллага шөкер. Шундый авыр чордан иң авыры әнигә туры килде. Әни соңгы күлмәкләрен бер ярты чиләк бәрәңгегә саба якларына чыгып китеп, шуннан алыштырып кайта торган иде. Без шул көтеп утырабыз әнине. Ул вакытта бит бүреләр бик күп иде. Әни соңга калса, караңгыга калса, куркып елап утыра торган юк. Әнине бүре ашамадым икән дип. Чыгыш елы әле. Менә мин Юргамагатта мин 55 нче елда Казанбашка 10 класска укырга бардым. Бер дүрт кеше, дүрт ике кыз, өч малай йөрдек без укырга. Авыл башын бер заман чыктык. Юлга аркылга Утырган бүре. Китә алмыйбыз бит, кирәйләнеп кайттык ул көнне, укырга бармадык. Аннары бер берсендә шул бүре дигәннән минем вербовка белән 48 елда олы апам китте метростроега мәскәүгә әни әйтте инде хат барыгыз эшләгез нәрсә булса битсә ашарыгызга булыр дип мин сезне тотып ята алмыйм дип Аннары ул китте, аннары 50-нче елда 38-нче, 32-нче елга апам китте. Шул аннары бер заманны киштән китәдер инде Казанбашка. Апам кайтты гаиләсе белән. Мин җыенам китәргә Казанбашка. Бу 9 километр ара. Ул Соңгы Масра дигән авылга арада ул 6 километрга җыела. Анда ул арада авыл юк. Киттем бер үзем. Шул Масра авылын чыктым. Карыйм, искертләр бар етегендә. Санап чыктым. Сигез бүре. Буран булып киткән бик. Кырыйга чыга таранда түгел. Ха, нишисең? Мин догаларны әни кечкенәдән бик нык өйрәткән иде, әлхәмдулиллаһи. Мин аларны беләм. Төпле беләм. Бөтен белгәннәремне укыдым инде. Я Раббим, үзең сакла инде, я Раббим, инде. Яшәүдән мәхрүм итмә дип. Болар шул язгы март аюы иде ул. Азрак гүләйт иткән вакытлары да булгандыр ахыр, скиртләрдән былай иттереп әйләнеп йөриләр болар. Кая нишләргә? Теге якка үтеп китеп булмый дальше. Куркам. Шуннан хәзер ниндер бер тавышлар ишеттем. Югары Масра дигән авыл бар. Шуннан менә күкрәккә тикле ерып, кар җырып, шул якка киттем. Үзем куркам мин әйтәм, ха килеп ашыйлар инде болар мені урттан. Аннары Муң авылыннан киле укып йөриләр, киләләр иде. Карасам, шулар килеп, шуларга кушылып, шул якта исән калдым шушы. Бүре дигәннән бик куркыныч заманы ул бүре. Алар бит ишек алдына кереп, кешенең этләрен ашап, кешеләрне ашаган вакытлары да күп булды инде ул бүренең. Аннары Габделфәрт дигән малай белән икәү генә китте, кулда чуен ие. Габделфәртнең кулында да чуен, минем кулда да чуен. Шул чуен савытта пешерәдерик ашарга. Интернетта тордык без. Арча ягыннан бер шул Дүрт километрлар Казанбашка җитәрәк, тезелешкәннәр бүреләр менеп килә. Без ул юлны кисеп чыккан идек инде. Гатифәрднең күзе начар күрә диргә. Бу бик кызык хәл. Шуннан мин әйтәм, Гатифәрдне әйтәм, бүреләр. Бу чапмакчы булыр, мин әйтәм, чапма, чабарга ярамый дип әйтәләр. Әйдә мин әйтәм, чуеннарны алыйк та, икесен бергә мин әйтәм, сугыйк булайт. Чаң, чаң, чаң, чаң, чаң әйтәм. Шуны суктык хәзер бастылар безне озатып карап утыралар болай иттереп алар. Боларның тамаклары тук булгандыр инде. Болар Күпербаш Казили якларыннан шул авыллар бар иде ат чакырында. Ул вакытта таби салам түбәләр. Алай сикереп менеп тишеп кенә төшәдер итегендә. Ферманың ярты сарыгын буып китә торган нари ул вакытта. Менә шунда исән калдык шул вакытта. Ходай Тәгалә бүреләргә ризык итмәде безне ни белән. Менә шулай иттереп үткән гомерләр инде болар. Истәлекле. Менә шуны карап-карап утырдым да бер вакытны Илһам Шакиров та соңгы тапшыруын күрсәттеләр дә телевизордан. Шунда ул әйткән иде дип. Аның тормыш юлы минекенә якын килә икән дидем. Шулай ук бик авыр тормышта үскән, әтиләрен япкан булганнар, әтисен ул күргән инде руын, ул бит 35-нче елга, миннән 6 яшькә зур. Шул әнисендә калган, әнисендә күргәнем бар иде бер вакытны. Мин музыкальный училищеда укыган вакытта әнисе ничектер бер училищега килеп керде ул бер. Кем белә килгәндер ул. Аның тормышы да шулай минекенә якын булды. Аннары сорагач, бер заман әйттеләр дә, менә Илхан Гыйбетдинович, сезнең турыда китаплар чыгаралар, сез нишләп аны үз вакытында үзегез язмадыгыз, үзегез чыгармадыгыз дигәч, Кемгә кирәк ул? диде. Минем ул тормышым кемгә кирәк, кемне кызыксындыра ул, диде. Бу 80 еллыкка дип миңа да Сания Әхмәтҗанова йөргән Ишамил абый язган язмаларыгызны сезнең турыда үзегез язганнарда да бөтенесен җыеп миңа туплап бирегезләр, үзем китап итеп чыгартам дигән. кызыксынмадым мәшәкате дә бик зур үз вакытында хәтта сибгат хәким дә бер әйткәне мәрхүм шамисын бик күпме чит илдә булган кеше күпме безнең мөһаҗирләр белән очрашкан сөйләшкән гәпләшкән кеше шуларны тутырып бөтенесен яз әле үзем китап иттереп чыгарырга булышам дигән чөнки без аның белән бик нык аралашадыр Аның 70 яшендә чакырды ул мине күлле кимәгә. Язучылар арасында Вафираны, мине, Рафаил Сахавиевны, ә безнең яшь депутатлар Валиевлар, Зоид Мигнуллиннар шунда. Узган анда 75 яшендә китте мәрхүм. Мине бик яратадыр, хәтта бакча алам дигәч тә, Шамил каян аласың бакчаны дип. Бу Низамов бар бит Халәп Мөхәммәтовичның руководит аппаратының. Без аның белән бик дусларык, актанышныкый ул. Ул өченче секретарь булып эшләде, икенче секретарь булып, беренче секретарь булып, минем бит хатын бит актанышта. Шунда кайткач бик очрашадык без. Мин Тимершәлевич белән дә иң беренче 70 елда шунда очрашкан идек Сабантуйда. Шуннан бирле дуслашып киткән идек Минтимер Шәрифович белән дә. Шул Хәләф Мөхәммәтович мине бик чакырган иде. Әйдә Салмычыга Шамил, минем шунда коттеджым, минем кырыйда республиканың военкомы, әйдә бер өчәү күл буенда бергә яши гәл дигән. Менә Сибгат абыйның сүзен тыңлап, Туган җиреңә, туган ягыңа якын җирдән ал, Шамил, дип. Авылдан алсаң, ерак булды. Хәтта Рәис Нургалич бер вакытны шул безнең лесничествода очрашырга туры килде дә, шунда әйткән, авылыңда төзәл, Шамил абый. Ярдәм дә итәм дигән. Юк, кортка чыктырмаларга туры килде. Анда җайлы. Поезддан төштем, ун минут кердем менә. Бакчам да шунда. Менә шул шуның васыятен үтәп, кортка чыктан алдым бакчаны да. Менә бөтен гаиләсен итә, өйгә чакырта торган иде, өенә бара торган иде. Менә шундый затлы кешеләр белән аралашып яшәргә туры килде, Аллага шөкер. Шамилә абый, хәзер ни Кадер кичкә кайтыйк әле менә. Кадер кичне э, сез бала вакытта әниләрегез ничектер сөйлиләр идеме ул Кадер кич турында? Бар идеме искә? Кадер киче дип кенә теге аерым әйтә алмыйм мин аны. Минем бит әни бит авылда 72 ел абыстай булган кеше. Бик нык белемле, мәдрәсә бетергән. Бабай минем Мулла болар, указлы мулла булган кеше әтисе, әни, әби инде әнисе, абыстае Кәдрәк авылында, Арча районында. Әниегез кайсы мәдрәсәдә укыган? Авылда Кәдрәк дигән. Бабай укыткан шунда мәдрәсә булган, кечкенә генә бабай укыткан. Әти Ул күпнегрәк күргән. Аның абыйлары да төп мулла гаиләсеннән инде. Аның әти аннары менә бу коллективизация фәләннәре киткәч, Урта Азиякларына да бер чыгып качып йөргән булган. Бухарада, Самаркандта, шунда укып, белемен арттырып, шул якларда шуннан указлы мулла булып эшләгән авылга да шушы совет власте бик кат кысканчыга тикле менә бер абыйсын алып сөргенгә җибәргәннәр архангельск якларына шунда урман кискәндә вафат булган инде анысы хатлары да бар әни Күрсәткәне, менә урманда шул җыелган суны эчкән идем, шуннан бик нык эчем китте, эчем авыртты. Хәлем бик начар әле дип җибәргән була. Бер абыйсын апа чынмы ул, ниме менә шуны ачыклый алмыйм. Наласада мулла булып эшләгән икән бер абыйсы. Ул абыйсы булып чыга. Шуны 34 нче еллы апа күптән түгел генә әйтте, аларны бөтен гаиләләре белән атканнар дип. Менә ишесең бит. Шушы әнинең хәтерлим җомга көнне хатын-кызлар җыеладыр инде. Мин кечкенә, иң төпчеге, гел әни янында имин мин. Шуңа күрә, Аллага шөкер, бөтен догаларны белгәнмендер. Әни, укыдыңмы? Әлхәмеңне укыдыңмы? Кулхуаллаңны укыдыңмы? Укымасаң, аягыңнан шайтан тартыр, дип куркытып, шайтан тотмасын дип, аякларны яшереп, бөтен белгәннәрне укый торган идем. Менә бит бер сәбәп кирәк барыбер. Нәрсәдер Белү өчен, нәрсәндер өйрәнү өчен. Әни ул су кебек эчәдер ике искечә дә яңача да гарәпчәне. Аннары авылларында әниләрнең ике йорт бар иде, руслар йорты. Азрак урысчаны да каляк әйт дигән сүз бар иде элекне, шулай иттереп куллана торган иде әни шушыны. Урысчаны да белештерәдер я. Заманына карата әни бик укымышлы. Әнинең бик тавышы матур, әле дә менә хәтеремдә. Шул кадәр 91 яшькә тикле яшәде инде ул. Ул бит абыстай кем? Менә куркыныч дип әйтә бездә. Абыстай бит ул абыстай гына түгел, бәлеш ашап йөрүче генә түгел. Ул авылның санитары бит. Халык шушыны аңлап бетермәгән. Күп вакытта әни әйтер иде, "Эй, Шамил, мин бит кулыма перчатка киеп эшләмим. Мәетне бит озаталар. Кайсы берсе янына килә торган, ул сасып беткән", ди торган иде. Менә мин үлгәч, сеңлесе бар иде авылда бер туган. Куркытып алган булган тегене авыл советы председателе. Әгәр дә сеңлеңне бирмәсәң, бөтен гаиләңне төрмәгә утыртам дип. Сәйдә апа бик матур иде. Шулай иттереп, аннары менә мин үлсәм, Сәйдә калачак. Сәйдә бик җирәнә ди торган иде. Мин җирәнмәдем, Шамил, бер нәрсәдән дип. Ей, укып җибәрер әйтәм ич. Тавышында, менә мин бит инде музыкант кеше, җырчы кеше. Укытам да. Бер дефект булмады аның менә. Картлык тавышы булмады. Э, э, э, дип утырган тавыш, тигез тавыш. Менә бераз чулпанда да бар шуның алымы. Тавышында. Эй, мөнәҗәтләрне аларны укып җибәрер инде бер кызык хәл муданың белән бу миннән сорый шамил менә син бит инде җырчы булып йөрисең җырлап йөрисең халык яратамы син дип мен әйтәм әни яратканы ярата торгандыр мен әйтәм яратмаганы юк мин бит не әйтәм нәрсә кушсалар нинди җыр Җырларга кушсалар, шуны гына мин әйтәм, җырлап йөргән кеше бит. Безнең бит ансамбльдә шулай булды. Ничәшәр ел бер җыр, җырлап. Без бит эстрад дигән түгел. Безгә указка белән күрсәтәләр җырны. Менә шуны җырны башкарасың дип. Аннан бу әйтә, ни өчен әйтәм мин аны Шамил ди. Менә мин дә әгәр дә шул синең юл белән киткән булсам, ди, синең шикелле иттереп, ди, мин Гөлсем Сөләймановалар шикелле җырлый алган булыр идем микән, ди. Димәк, ул үзендә сизгән дигәндә мөмкинлекне. Ул яшькә җитеп, шулай иттереп башлагач, ул үз аннары бер сөйләп тә куйды. Менә мин ди, безнең әти олы яшьтә булган. Әти, ну,

73 була. Менә мин соңгы бала. Мине бүләк итеп калдырган. Мине бүләк итеп калдырган 73 яшендә. Әни яшерәк булган инде шул. Әни мине 40 яш, 41 яшьтә тапкан. Шул кадәр авыр вакытта кайсыракта әйтеп тә куйган. Нишләп мине тапкан ул? Үзе газапланып дип мине бик авырлык белә тапкан әни менә үлә үлә үлә дип тора апалар сөйлидер инде елап утырдык әни үлә бит инде дип әйтеп дип аннары шул икенче апам егерме сигезенче елгы артык кашык туды дигән мине Менә шул артык кашыктан хәзер калдык икәү. Шул кашык дигәннең кушаматаннар үзенең кашык булды. Шулай дип йөри, кашык дип. Менә шуны 92 яшендә җирләдем күптән түгел генә. Миңа карап озатырга туры килде. Иншисемез артык кашык кулына калды. Аны язмышны бит белеп булмый, сайлап алып булмый, теге туганнарны, атананы сайлап алып булмый дигән шикелле. Яшьлек белән әйтелгәндер инде, яшь ә, әйе. анда аңламаган теге. Әйе. Балалык белән. Балалык белән әйткән, ну авыр булгач инде. Аның әгәр дә ни булса, менә бер гел шул әнинең сеңелләренә барадыр мин. Әби киләдер әнинең әнисе. Аларның азрак хәллерәге. Шуны әни әйтте инде, мәрхүм әкәй. Эй, Гәптелбәр бер дә ярдәм итмәде безгә дип. Колхоз председателендә булып торган, сугыштан кайтканнан соң хәтерлидер инде, айгыр белән килгәнендә бер кило ашлык та алып килмәде Шамил диде инде. Бер заман әби килде дә, безгә дә бер ипи алып килгән бу. Хөкмәт ипи. Бу ханк дип бирдерик бит инде. Апаларга да шуны алып килгән. Хәзер Нил дигән малае бар иде, апаның 39-нчы елгы, мин кил, шунда бара дим уйнарга. Оларга бардым. Ул вакытта ишек бикләве дигән йозак дигән нәрсә юк, анда чыбык кына куялар иде. Менә бер иске йозакны элеп кенә Ә баргач, үзем ачып кердем. Керсәм, башланган ипи тора өстәлдә. Бер кем юк. Ашыйсы килә хәзер. Ипи кызыксындыра. Шуннан пычакларын алып, юка гына иттереп белмәсләр әле дип, ипине ашадым да, чыбыкны кыстырдым да ишеккә чыгып киттем. Алардан кибет ерак түгел, кибет янына килеп җиткән вакытта ул олы малае 35 елгы яңадан бер дус малае алар яшьтәшләре инде. Куып җиттеләр болар мине. Печәнлектә яткан булганнар икән мин кергәндә, эндәшмәгәннәр, әйтмәгәннәр кереп карап ипине тикшергәннән соң тәпәләп ташладылар мине икәүләп Шуннан хәзер мин инде хайран аякка баса башладым, артист булып йөрдем, кунакка килде ул бер заманны. Ипине тутырып куйдым өстәлгә, Рәзилә дә бар. Моннан мин әйтәм аша. Юк, булды ди. Мин әйтәм аша, ото мин әйтәм кыйныйм. Менә бит, инде хәлләр. Ачлык бит, Алла сакласын. Теге немецларны да карыйсың да, менә День Победы дигән серияләрне карыйм да мин. Тегендә бит күрсәтәләр шуңа күрә, конфет биреп, я нәрсәдер биреп. Ә тегең кайда, партизан да түгелме? Партизан түгелме дип теге сорыйлар шуның шикелле. Ашау бит ул алдый. Менә шул Хәзер уйлыйсың, уйлыйсың, уйлыйсың да инде беркөнне Фуат Галимуллин белән дә очраштык. Тәртип радиосына чакырдылар да шунда. Анда жюрига чакырган булган икән Ризәлә Фирнә Сәлахов килде, журналистлар бар иде. Фуатның да тормышы бик актив булмаган инде. Без исәнләшәбез, гәпләшәбез, аралашабыз. 41-нче елгалар кубиялар. Бик күбесе кырылды. Аларны хәзер Рәдиф Хаташ бар, ул да 80 тутырды инде. Ренат Нөхыбыгай хәзер Харисовныкы майда булырга тиеш бугай. Ә 41-нче елгылар без авылда 13 малай. Ә калды бер үзем. Бер үзем ятим калдым менә. Әле ярый менә бәхет менә кунакта утырабыз. Мин аны үземдә утырсам да сез чакыргач, шуны әйтеп килгәч, мин кунакта түгелем, чөнки аппарат алдында. Рәхмәт шүкерләре. Менә сугыштан соңгы еллар Сугыштан кайткан кешеләргә янына барадыр ек без. Шу йолдызлар я каеш сорап шунда, я нәрсә кем нәрсә бир ала. Аннары торгызу еллары китте бик авыр еллар юл налог халыкта котыш кыш налог иде. Безнең әйтеп утырам бит баштан ук. Әйтеп киттем бит, бер тавык бездә юк. Тавык буларга безнең абзар юк. Зөргә кеше юк. Урманга бит керергә ярамыйдыр ул вакытта. Ботак җыярга да ярамады. Штраф салдылар. Нишләп шул кадәр үз халкына каршы шундый дошманлык булды икән дип аптырыйм мин. Югыйсә бит инде ботакны бит ул бит чистартырга кирәк бит югыйсә. Юк, ярамады. Шул күтәреп төшкән ботакны бер 3 километр, 2 километр ярым урманга инде безнең халык бирмәделәр, курыктылар. Аннар Сталин үлде 53 елда. Шул мин мәктәптә 3 класста укыган мөгаллим. Мин иртәрәк кердем бер ел үземнең ниләрдән. Ул да мәктәпкә укырга. Линейкага җыйдылар. Еларга кушалар безгә. Исти, елый алмасагыз, күз яшегез булмаса, төкрек сөртегез, диләр. Минем алдымда үлмәс дигән бер малай, күрше авылдан, Масыр авылыннан, ак башлы инде ул. Миннән бер класс алда укыйдыр, менә әлдә күз алдымда. Менә шушының тикле муйныннан бит менеп килә. Ул бит бурча ул вакытта бик күп инде. Препаратлар бит юк. Сабыннар бит юк. Шуннан аннары Сталин үлгәннән соң Маленков дигән бер Кешене куйдылар. Өч ай утырды ул. Халыкка бик җиңеллек эшләде. Налогларны киметте бик нык. Яхшы кешене тотмадылар властьта. Өч айдан алып ыргыттылар. Менә әле күз алдымда кителдән шундый киң җилкәле абзые. Аннар Булгарин дигән килде. Биш ай утырды ул. Тоже начар кеше түгел иде. Халык бераз сулыш алып җибәрде, ак дип. Менә аннары килде Хрущев. Илле тугызынчы елда мин Казанга укырга килдем. Пропискам юк. Ипига талон. Өйдән ярдәм юк. Әле ничек ярдәм итсен анда? Капчыгы буш. Коточкыч ни булды? Ул акча кирәк. Речный портка китәдер, цемент бушатырга. трюмнардан. Шамил абы, ә бу бит белән теге җылау шуның белән тәмамландымы ул? Мин аны әйтәм, әллә көлә башладыгыз микән шул минутта? Юк, ул җылап булдымы? Көлә торган ни түгел ул. Аннары Җыладылармы? Аннар безне алып киттеләр. Бөтен халык китте зиратка. Зиратта әллә хәтерлим. Монда укып, дога кылып, менә патшабыз үлде, Хәзер инде нишләрбез икән дип елап озаттылар Сталинны. Ә сез зиратта нәрсә эшләдегез соң инде Сталин? Шушы Сталинга дога кылу. Дога кылдыгызмы үзегез? Дога кылдылар инде картлар, җыелдылар, бөтен авыл җыелды. Нишләрбез икән? Шул кадәр теге мөкиббән киткән булганнар Сталинга. Янәсе Сталинны башка кеше булмастыр дигән күз алдына китергәннәр моны.

мөмкинлек шул вакытта безгә зур булды. Гарәп илләрендә дә, Европа илләрендә дә шушы дин дигәннән укый белүче юк ансамбльдә. Хәзер минем укыганны белгәч, гарәп итләренә баргач, монда Алгы сызыкта министр да түгел, КГБшник та түгел, мине чыгаралар. Шамил укып күрсәт гарәпләргә. Янәсе бездә сырда динне тыймыйлар. Тыелмаган дин. Укып дип. Мине шул килеп, гарәпләр килеп кочаклап. Иң беренче гостиницада мине урнаштыралар идегеләр.

Аны бөтенесен әни яттан беләдер инде, китапка берни карамады ул. Хәтере бик яхшы иде. Менә шул әнидән күчкәндер дип утырам мин. 13 ел Казан музыка училищесында укыттым мин. Фольклорны укыттым. Татар җырларын өйрәттем, мөнәҗәте дә. Бөтенесе дә иске, югалган татар җырларында. Бер вакытта нотага карамадым. Шуны Нур Ярыслановның малае мин дә концерт булып эшләдем, менә мәрхүм күптән түгел генә елдар. Шул аптырыйдыр, абау, нинди кеше син, нинди хәтер син дип. Менә шул әни дә шул, мин аның инде хәзер Әлбидах икәнлеген хәтерли алмыйм, аны аерым дим икән, чөнки фольклорный коллективның Бер заманны Котдус Хуснурлин дигән композитор утырды анда. Вәндәле Хакимнага тикле. Ансамбльның җитәкчесе булып. Әйе. Шунда, шул коллективның инде. Менә шул шунда миңа Котдус биргән иде ул Әлвидахны. Менә аны беләдер идем, аннары шул Кустабаевлар шуны менә Шамил шушыңа кертик әле шул программаңа дип. Мәсхүдә Шәмстиновлар шулай иттереп менә шул вакытта яздырдым мин аны. Шул программага, Кустабаева программасына. Алты куплет ул. Аннары оркестр белән, менә шул обработка ясап, Шулай иттереп язылды хат. Мин аны хәзер теге яттан бөтенесен белмим, беренче куплеттан бирле. Чөнки кулланырга туры килмәде. Шул хәтердә калган. Ансамбльдә аны башкача андый бу җырны башкар әле дигән сүз булмады. Ул бик сирәк, сирәк башкарылды. Хәзер тормышта башкармыйсызмы сез аны? Менә Ураза айларында каядыр табыннарда Юк, чакыручы юк бит анда нидә хәзер. Андый нәргә чакыручы юк. Элегрәк бар ие, ана Болгарга чакыралар ие, анда бар ие очрашулар, анда башкарылды мин дә хәйран. Ә булай туганнар җыелса менә кич белән авыз ачуларда. Хәзер бит туганнар җыелырга да ярамый, Гөлназ. Башка хәзер ярамый. Хәзер башка елларда әйтелмидер инде. Хәзер бер Шундый ни килде, хәзер атавылны ул атаны белми. Знаком акчаң булса бездә кун дигән заман килеп җитте. Нәкъ сәнгатьтәге шикелле теге. Акчаң юк, күренә алмыйсың. Хәзер акча җырлый. Менә үз, ерак китәсе юк, менә үземнең кызым да бар Чулпанда. Кая менә үземнең пенсия белән мин аңа фәлән-фәлән тикле телевидениегә, радиога түләп, ничек иттереп чыгарта алыйм мин? мөмкинлекләре бар. Менә дигән тавышы бар. Алай кыяфәте дә куркыныч түгел. Матур. Бик шибәр кыз. Тавышы да әйбәт әйе. Акчам юк. Юк, мөмкинлегем юк. Хәзер бик авыр сәнгать өчен авыр замана килде. Теге әйтәләр бит, хәшәрәт үзе калкып чыга дип. мына шундый заман килеп текенде бик авыр нишләп алай ул гел киресе килеп тора менә бит әле шул шуның значогын куеп бирим маскага тәртип дигән шунда чакырдылар әйтәме шунда карап җибәргән язмаларны тыңлап утырдык фат галимуллиннар белән аны да бит япканнар Аннар бер тырыштык инде ничек итеп булса нәрсә эшләргә дип шул волейболга баргач, анда да Асхат Ахматовичка әйттем, мин әйтәм, Асхат Ахматович, мин әйтәм, шундый шундый хәл. Халыкның мин әйтәм яраткан радиосы шул кадәр яраталар. азаннарын мин әйтәм башкаралар шунда азаннарны ну ярдәм итәргә кирәк бит инде э, шамил ай тырышып карагыз әле дигән кыт тырышканнар кыт ачканнар менә бик нык сөендем әле рәхмәтем зур аларга менә аллага шөкер инде кулыңны бәйләп куеп утырып бер сүз дәшмичә утырсаң бөтенләй уйларга кала нәрсәдер эшләргә бит тырышырга кирәк битараф булырга ярамый юк битараф булырга ярамый битараф булсаң шуны көтеп утыручылар да бик күп мин ышкындырдым олы хуҗаларга да бер заман халыкта мин әйтәм шундый сүз бар ятып калганча атып калыгыз дип дигән хәтта телен ябарга дигәч мин әйтәм парламентта ятты атмады Мине кем яратсын, ди. Шуңа күрә менә Фәни Әхмәтҗанова минем турында язып чыкты да, ватанымда менә монда нәү газеталары ята. Шунда башы куелган. Мин Тукай оныгы, Тукай шикелле мин тугры малай. Курку белмәс дигән. Шулай инде. Гел шулай булдыгыз. Аның өчен чыбыркыладылар инде мине. Гөлназ. Бик күпне тел аркасында күрергә туры килде. Ә былай, Аллаһка шөкер, этлегем булмады, хат күңелем тыныч калды. Җаным тыныч калды. Бит мактануга кермәй, керми инде ул барыбер. Мин үз үземне яратмадым гомерем буенча. Тулы канәгать булмадым. Үземнең җырлавымнан да. Югыйсә, иң югары дәрәҗәле кешеләр минем урысча әйтсәң поклонникларым булган икән. Бер Нәкый Сәмбәтнең 90 елын уздырган вакытта Усман Хомар Исмәгыйлевич килеп миңа, Шамил, мин синең поклонник бит диде. Мин там Гомар Исмәгыйлевич, мин әйтәм, җырлап китәм. гына түгел шуңа күрә теге мактануга интеллигентность бар анда анда бер такт бар мера белән хис тә бар анда анда бөтенләй бер ничектер менә үз урыны белән бернинди минем шундый әйткән сүзем бар нишләп алай ул фәлән дигән диде әгәр дә былай иттереп карасаң менә элеккеге сугыш елларындагы, аннан алдагы шул Рәшит Ваһаповлар да, Илһам Шакировлар да, болар бит бик күпне хәсрәт күргән кешеләр. Болар байлар түгел, ярлының үз җыры. Үз эчке дөньясы, байларның эчке дөньясы икенче. Ярлы ябага Ул теге сүз бар бит, теге байлар, байлар бал эчә, урта байлар сыра эчә, безнең ише ярлы мескин ярга ятып су эчә дип. Без шул су эчкән малайлар. Теге байларның бит уен, көлке тегесидер. Ә авыр хәсрәтле кеше ул тешен кысып кына елмайган болай да. Шуңа күрә хәсрәтле, моңлы булып чыга аларның җырлары. Чөнки ул шуның белән сугарылган. Мөмкинлекләр бар иде, Гөлназ. Югыйсә мине бит ике тапкыр Төркиягә дә чакырдылар. Менә Истанбулда чыгыш ясаган вакытта икенчесендә башта да чакырганнар инде. Мин хайран гына төрк җырларын башкардым. Чулпанга да өйрәттем. Кушамат та атама да чыгардылар югыйсә Төркиядә. Осман Паша дигән. Чөнки мин аның турында җыр башкарыр идем. Туна җыры дигән.

Ансамбльдә шунда бер сигезләп җыр башкардым мин. Без ике генә җырчы барган идек. Зоя Борисова дигән бер җырчы бар иде ансамбльдә. Шунда сигез җыр башкардым. Төрки халыкларныкында, татар халык җырларында, төрекләрнең бу җырына, Чырпынырды кара диңгез дигән Ал гөлләр ачкан дигән кырым татарларының җырлары мине бик кызыксына дим. Урта Азия халыкларының төркмән җырларында, казахныкында, кыргызныкында, хәтта таджикларныкында башканың фарсы теле булса да.

Салкын тигән әле. Бакчада йөрергә бик яратам. Бер чыксам, кереп булмый инде хәким. Юк. Ардыгызмы шәмдә? Тавыкларым бар. Юк. Мин Хәзер кичне дә алайса килеп бирсәгез инде, якташыгыз Тукай сүзләре бит. Бу кадәр кич елда бер кич

Сен хәзер тавышны саклап торасы юк хәзер. Элек кенә ул ой, җырлыйсым бар, чыгасым бар дип. Бик моңлы башкарасыз, бик теге менә тыңлап кына торасы килә. Сез шушы ниләрне җырлаганда да. Субханалла, Аллаһуга шөкер. Әле бүгенге көндә былай торып утыргач, әңгәмә корып утыргач, Аллага шөкер. Әле миннән дә синнән дә җүләр кеше бармы икән ди кайсы рәттә хатына әйтә. Әр күптән түгел генә Хәмитовка барып, мин кирәкме сиңа дип. Мәйтәм әйт әле дөресен генә, кирәкме мин, юкмы, ык бәк килеп утыра. Мәйтәм әнинең бер сөйләгәне бар, мәйтәм шундый әйтүе бар, миңа бер сорау биргәне. Кем ул әти әни дип мин әйтәм. Син ди фәлән дип әйтерсең инде, төгән дип әйтерсең ди. Әнинең бик авыр булды. Аннар ялгызы гына торды. Мин бит кайтып кермейдер идем. Апалар да китте. Апи да китеп, шулай итеп йөрде. Юк, Шамил, менә мин сиңа әйтим әле. Атаны ул беләсең күпме? Бәрәңге анасы диде. Мин әйтәм, ничек инде ул әни алай? Менә берән генә утырталар, ди. Хәзер, ди, яңа бәрәңге килеп чыга, ди. Әй, тегене кадерләп, чистартып, бәрелмәсен дип әйтеп, ди, җайлап кына әйттереп, тутырып, шулай иттереп салалар базгамы,

Алла, әйтәмез, тәнемнән тырпайып җаннар чыкты шул вакытта, мин әйтәм, и Алла. Тик тиешле кадәр хөрмәт күрсәтә алмадык инде әнигә дип. Әни безнең бик тә Ул яктан искиткеч бер үзе бер тарихи бер кеше. Аның әйтемнәре Менә шуларны уйлап утырам инде үземдә олыгайгач хәзер. Алла сакласын инде дип. Хәтерлисезме, тагын нәрсәләр әйтәдер шундый? Ул бит инде бөтен халык иҗатын үзенә сеңдергән бит инде. Менә теге Тукай кебек халыктан тилмереп, нужарып үсеп шулай иттереп. Аның шундый сүзләре күп булган. 72 ел абыстай булып утырган бит. 72 ел. Менә мин эшлим 53 ел Җирхам бию ансамбльдә. Әниенең стажына җитмәдем әле. Җитә алмадым. Ул бит профессия булган, абыстай целый. Әлбәттә. Чөнки гарәп илләрендә, бигрәк тә Сәгуд Гарәбстанда анда мәзиннәрне конкурс белән алалар. Сайлап, матур тавышлы, мәкамле. Тикмә генә шул әни әйтмәде, сөйләмәде. Бер заманны ди, әтиең ди, җомга көнне ди, миңа әйтә ди. Бүген хатын-кызларны җыярсың әле дип әйтте ди. Җыелды хәзер өй тулы ди, алып ди, минем яңа килгән чагым ди. Хәзер ди уйлый торганнар инде, хәзрәт нинди абыстай тапты икән дип әйтеп ди. Мине хәзер Сетка аша карыйлар хәзер, ди. Югыйсә чибәрлегем дә юк, әни чибәр түгел инде. Сикемле үзе бик, мөлаем ие. Шуннан эй, утыралар мине сүзеп, ди. Бер заманны Шамил ди. Көйләп укып җибәрдем, ди. Утырган килгән хатын-кызлар үзләре дә белмәделәр, аягүрә басканнар, ди. Аяк ура торып бастылар, ди. Шуннан икенче көнне бер апа барые, Зөлхәбир апай дигән апа, шул килгән, ди, ишетеп торам, ди, әтиең белән сөйләшәләр тегендә, ди. Хәзер, ой, хәзрәт, каян тап Тың бұл асыл заттан деп айтып айтады Ава! Сөбханаллаһ, бирсә бирер икән шул кадәр тавышны дип әйтеп әйтте. Димәк, мөмкинлек булган әнинең. Әйттем бит инде Гөлсем Сөләймановадан начар җырларын мин башкарыр икән дигән иде. Эчке дөньясын сизгән, тойган. Менә Чулпан да утыра миңа. Шул теге теге Төркиягә чакыргач та сәхнәдән чакырды министрлары. Менеп концерт беткәннән соң мин җырларым да чыгып киттем. Мине башта алып барасылары килмәгән иде. Хуҗаларның Ринат Вәлиев ул вакытта художество җитәкчесе иде. Бу кергән мин занятие алып барадыр идем. Солистлар белән. Шамилә үз Төркиягә җыгынабыз. 25 кеше безнең белән Төркиягә бармыйсыңмы ди. Мин әйтәм, Ринатым әйткәннәр бит инде, олы бит, олы кеше бит ул. Дип Аллаһ Тәгалә мин олы түгел, 93 ел әле, инде елмый. Алып барасылар килмәгән инде. Мин әйтәм, шулай, шулай, шулай әйткәннәр. Пока мин хуҗамын да Шамилә. Теләгең булса, әйдә безнең белән. Шулай иттереп алып китте ул. Шуннан хәзер мин моны бик кызык иттереп төгәлләдем. Шул кадәр яхшы каршы алдылар. Әйтәмез, менә бу бигрәк тә туна җырын ул вакытта башкару сәләте дә икенче югары дәрәҗәдә өч тапкыр баш сорап җырлаттылар моны. Җырчы өчен өч тапкыр сорап башкару ул бик дәрәҗәле ни. Хәзер мин чыгып киттем дә, сәхнә артына кычкыралар миңа, Ахмәтҗанов, Ахмәтҗанов дип. Мин әйтәм, нәрсә булды, сәхнәгә чакыралар син дип. Ике метрлы министрлар икән. Ярдәмчесе тора тегендә, Беттеме? Юк, моны эшләп берәүсенә. Шуннан хәзер тегендә әле тамашачы таралмаган. Бу хәзер чыкты да миңа башым иде идәнгә тикле. Халык кайтә теге. Какой профессионализм у этого вашего исполнителя? Миңа әйтә, Төркиядә калыгыз, ди. Иң бай кешеләрнең берсе булырсыз дип миңа әйтә. Туйга барасызмы ди. Анда турны бирәм үзем ди. Бөтен Төркия буенча ди. Йөреп чыгарсыз ди. Югыйсә мөмкинлеген дә бар инде. Чулпан да өйрәттем, Чулпан да белә төрек җырларын да. Шунда китмәдем бит. Әлдә әйтәр, эх, Зюлә, шул вакытта китеп хотя бы бер 3-4 ел эшләсәң, берәр вилла төзеп куйсаң диңгез буенда, барып рәхәтләнеп шунда итеп ял итеп кайткан булыр идек дип. Шул мөмкинлектән файдаланмадым мин. Алып, аны Чулпан әлдә әйтә инде. Әти шундый мөмкинлең белән югалып калдың син дип. Хәзер уйлап-уйлап утырам, бер ел буе Мәскәүгә чакырдылар Мосфилармониягә. Башкиригә чакырдылар. Бик озак. Тугры булып калдым Җырханбек ансамбленә. Беркая китмәдем шуннан.